Салам, дусем! Паянхи ҫӗнӗ кӑларӑмра сӑвӑсем ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлетпӗр-ха пӗр сӑвӑссем ҫинчен? Мӗнле тарӑхтаракан япала вӑл сӑвӑс? Мӗнле усӑллӑ япаласем пур вӗсенче? Мин туса пурӑнать ҫав чӗрчун! Айтӑр пӗрле тешкерсе тухатпӑр вӗсем ҫинчен лайӑхрах пӗлме. Малтанах сӑвӑсем ҫинчен калама пулать, мӗн вӗсем хурт-кӑпшанкӑсем мар. Сӑвӑсем эрешменсен семействине кӗреҫҫӗ. Сӑвӑсем пӗтӗм ҫӗртре пурӑнаҫҫӗ тесе калама пулать. Ҫер ҫинче те, шывра та тата тӗлӗнмелле пек сиве Антарктидӑра та пингвинсене тарӑхтараканнисем. Ушкӑнлатса калама пулать сӑвӑсем вӗсем паразитсем. Вӗсем ҫер ҫинче ҫав хатӗр нумай та тӗрлӗ. Мӗн ученӑйсем вӗсем пуҫлӑхне шутласа илеймеҫҫӗ. Тата кашни ҫулах ҫӗнӗ тӗрле сӑвӑссем те тупӑнаҫҫӗ. Ученӑйсем сӑвӑссене группӑсемпе уйӑраҫҫӗ. Пӗрисем вӗсенчен курӑксем хушшинче кӑна пурӑнаҫҫӗ, теприсем шыв ҫинче, урӑххисем йывӑҫсем ӑшӗнче тата теприсем выльӑхсене тарӑхтараҫҫӗ. Вӗсем хушшинче кайӑксене тарӑхтаракансем те пур. Кайран вара ҫынсене ҫыртакан сӑвӑссем. Вӗсем ҫынсеншӗн питӗ хӑрушӑ. Пур сӑвӑссем хӑшӗсем вунпер ҫул пурӑнаҫҫӗ. Тата тепӗр пӗлтереш перер сӑвӑссем икӗ ҫул ытла ҫимесер пурӑнма пултараҫҫӗ хӑйсен жертвине кӗтсе. Кашни ҫул Еврази территорийӗнче вунпилӗк пин ҫын чирлет сӑвӑсран. Сӑвӑссем, ҫав хатӗр хӑрушӑ чӗрчунсем. Вӗсенчен ҫынсем нумайрах чирлесе вилеҫҫӗ, вӑрӑмтунасемпе танлаштарсан. Мӗншӗн тесен вӗсем питӗ нумай та тӗрле инфекцисем хӑварма пултараҫҫӗ ҫыртнӑ хыҫҫӑн. Сӑвӑссем питӗ нумай пулсан та пирӗн ҫӗршывра эпир паян вӑрман сӑвӑсӗсем пирки калаҫӑпӑр. Нумайӑшӗсем пӗлеҫҫӗ, мӗн сӑвӑссем ҫуркунне хӑрушӑ. Анчах та вӗсем ҫуркунне кӑна мар, ҫулла та кӗркунне те хӑрушӑ. Ак сӑмахран каятӑр эсир вӑрмана, кӑмпа пуҫтарма. Унта сире сӑвӑссем тапӑнма пултараҫҫӗ. Вӗсем пӗчӗкке пулнӑ пирки эсир вӗсене курмастӑр. Курман пирки килне илсе килетӗр. Ҫилтенех курса ӗлкӗреймар пулсан, вӗсем сире ҫыртма пултараҫҫӗ кайран. Весен ҫыртнине вӑрӑм тунасемпе танлаштарма пулать. Ҫыртнӑ саманче ыраттармасть те туйӑнмасть. Тата весем юна сӑвӑрнӑ вӑхӑтра тӗрлӗ чирсем яма пултараҫҫӗ. Ку вара шутка мар, ҫавӑнпа та асӑрхануллӑ пулмалла. Пӗлместӗр пулсан сӑвӑссене уйӑрма йывӑр, анчах та вӗсем ҫинчен пӗлни начар мар. Сӑвӑссен урисем сакӑр штук пуҫлӑхӗпе. Сӑвӑссен куҫӗсем ҫук, вӗсем малти икӗ урисемпе туйса пурӑнаҫҫӗ. Галера ятлӑ орган теҫҫӗ вӗсене. Сӑвӑсем вӑрманта пуҫсем ҫине сикмеҫҫӗ, вӗсем нумайрах курӑксем хушшинче пурӑнаҫҫӗ, ҫӳле мар курӑксене кӑмӑлаҫҫӗ. Сӑвӑссем хӑйсен пурнӑҫӗнче виҫӗ хутчен кӑна юна сӑвӑраҫҫӗ. Виҫҫӗмӗш хутӗнче ҫыртни чи хӑрушши пулать, мӗншӗн тесен сӑвӑ сами ҫав вӑхӑтра Жертвине хӑйӗн ҫӑмартисене хурса хӑварать. Сӑвӑсем вӗсем паразитсем. Манса каймалла мар ҫавна. Вӑрманти сӑвӑссем ҫичӗ-сакӑр ҫул пурӑнаҫҫӗ, хӗле шӑнса ларнӑ пирки. Анабиоз термине. Ҫакӑн пек пӗчӗке организмшӑн вӑл питӗ нумай. Вӑрманти сӑвӑссем вӑранаҫҫӗ вунӑ градус ӑшӑ ҫанталӑк пулсан. Енченте сире сывӑ ҫыртре пулсан, кашни ҫыннӑн организм реакцийӗ тӗрлӗрен пулса иртет. Ҫыртнӑ хыҫҫӑн ҫав ҫыртнӑ вырӑнне ҫиҫма пултарать, кайран температура та хӑпарма пултарать, пуҫпа ӑш та ыратма пултарать. Ҫавӑнпа та сывӑ ҫыртнине ӑнлантӑр пулсан, часах больницана кайма тивет. Кунтан тата интереслӗ самант пур. Хӑш-пӗр ҫынсем валли сывӑ ҫыртни усӑллӑ, Тӗлӗнмелле пек. Анчах та ҫыртнӑ хыҫҫӑн ҫыннӑн организмне кирлӗ иммунитет вырабатывать тума пуҫлать. Ку ӑнлантарать ҫав япалана сире сывӑ ҫыртнӑ хыҫҫӑн сен те пулмарӗ пулсан, тепрехинче эсир чирлемесер те пултаратӑр. Тата тепер интереслӗ пӗлтереш. Европӑри тухтӑрсем коронавирус инфекцинчен вакцинине тунӑ пулнӑ сывӑшсен селекинчен Ҫавӑнпа та пӗринчен усӑллӑ пек вӗсем, анчах та выляма вӗсемпе кирлӗ мар. Энцефалит менникине пӗлместӗр пулсан астуса юлӑр. Сӑвӑс ҫыртнӑ хыҫҫӑн нумай та тӗрлӗ чирсем хӑварма пултарать. Чи хӑрушӑ вӗсенчен вара энцефалит. Вӑл пӗлтерет ҫав япалана. Мен ҫын ҫавӑн хыҫҫӑн парализованный юлма пултарать. Энцефалитран ҫынсем вакцина тупман, ҫавӑнпа та ку шутка мар. Сӑвӑсенчен сыхланмалли япаласем нумай пур пулсан та вӗсем начар ӗҫлеҫҫӗ. Вӑрӑм тунасемпе танлаштарсан сӑвӑссем ҫыртнӑ хыҫҫӑн хӑйсен ӗҫӗсемпе пӑрӑнса каймаҫҫӗ. Вӗсем эмсе юлаҫҫӗ виҫӗ тӑватӑ куна хӑйсен жертвипе. Ҫыннӑн юнне ӗҫнӗ хыҫҫӑн вӗсем вӑйлӑ ӳсеҫҫӗ размерӗпе икӗ-виҫӗ хутчен те. Кайран тин кӑна ӑчкӑнаҫҫӗ. Ак сӑмахран, сире сӑвӑ ҫыртре пулсан та ӑна ҫӑлса илме хушмаҫҫӗ тухтӑрсем. Тӗрӗс пӗлсе, ҫинҫе ҫиппелен ҫавӑрса туртса кӑларма хушаҫҫӗ. Кайран ҫыртнӑ сӑвӑсне пӑрахма кирлӗ мар. Мӗнлетер савӑт тупса хӑсамӑрпа больницана илсе кайӑр. Сӑвӑ ҫыртни сенле пулчӗ пулсан, ҫав илсе килнӗ сӑвӑсне тухтӑрсем тӗпчевсе Сире валли усӑллӑ эмелсемпе частарах сыватма пултараҫҫӗ. Нумайрах сӑвӑсенчен ҫынсем мар, выльӑхсем чирлеҫҫӗ. Тата та нумайтарах йытӑсем. Каланӑ тӑрӑх астӑватпӑр, сӑвӑс ҫыртни туйӑнмасть. Ҫавӑнпа та сирен йытӑр уҫӑлса ҫӳренӗ хыҫҫӑн хӑйне начар туя пуҫларӗ пулсан часрах илсе кайӑр ветеринарнӑй клиникӑна. Ҫакӑнта та тепер интереслӗ самант пур. Килти дворнякисем ытла час начарланмаҫҫӗ сӑвӑссенчен. Аквара породистый йытӑсене сиенлӗрех пулма пултарать. Ҫавӑнпа та выльӑхсем валли прививкӑсем тума мансан кайӑр. Сӑвӑссене ҫӑмӑлтарах тупма хӑвӑр ҫинче шурӑ япаласем тӑхӑнмалла, уҫӑ вырӑнсем пулмалла мар. Вӑрманалла е уҫланкӑна тухатӑр пулсан тихлофоспа сапӑнмалла, Тата чӗркуҫ енчен урасене двусторонний скотчпа ҫавӑрсан та питӗ аван пулать. Усӑллӑ япаласем сывӑсенчен паллах пур. Вӗсем ҫутҫанталӑкӑн экосистеминче паллӑ вырӑн йышӑннӑ. Вӗсем ҫӗршӗн усӑллӑ тата курӑксемпе йывӑҫсемшӗн. Ученӑйсем тухтӑрсемпе пӗрле сывӑсенчен кирлӗ эмелсем тӑваҫҫӗ. Унтан вара нумай вӗҫекен кайӑксем сӑвӑссемпе тӑранса пурӑнаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та сӑвӑс пулни ҫыншӑн сиенлӗ пулсан та вӗсем ҫухалсан ытти чӗрчунсем те пӗтме пултараҫҫӗ. Сӑвӑссем ялсенче кӑна мар, хуласенче те нумайӑн. Ҫавӑнпа та асӑрхануллӑ пулӑр. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр. Юлташна ярса пар ҫак видеона. лайк пусма мансангай! Чипер йӑлӑр, туссем!